Effektiv, d'Loyere si kräfteg an d'Lut gaangen. Huele mer zum Beispill am Süden, 8,4 Prozent, dat elo just rezent, am Norde 5,9. Jo, firwat ass déi Situatioun esou? Ma ganz einfach, dass eng méi héich Demande do war, well op där anerer Säit Leit, déi vläicht nach géingen eppes kafen an dat virdru mat hire Salairen nach konnten, einfach keng Kreditter a kee Go méi vun de Banke kréien. Deementspriechend ass elo vill méi Drock op de Loyersmarchéen an dofir wär et wichteg, dass een do Piste géing verfolgen, déi och de Loyer géinge stabiliséieren. Mir wäerten dëse Projet haut matstëmmen, awer net, well mer mengen, et wäert e grouse Worf. Et sinn e puer Plooschteren dran, mee mir gesinn awer net, wou e wierklech d'Loyer wäert op Dauer stabiliséieren. Bekanntlech hu mir eng aner Vue, wéi de Loyer sollt berechent ginn, an dat ass mat deem Mietpreisspiegel, wéi ech et Iech och schonn eng Kéier erkläert hat, dass een duerno Steiere bezilt, ob de Loyer méi héich ass wéi de Mietpräisspiegel oder méi déif. Dat heescht, de Proprietär géing vill méi Steiere bezuelen, méi en héijen Taux, wann en den Loyer méi héich setzt wéi de Mietpräisspiegel a senger Géigend. Doduercher géinge mer en Uräiz schafen, dass en déi Leit, déi de Loyer méi déif setzen, géingen och manner Steiere bezuelen. Soumat géinge mer de Leit hëllefen. Dat hätt eng aner Wierkung, wéi ob mer elo 3,5 oder 5 Prozent herno vum Capital investi maachen. Nee, mer brauchen do ganz. Nei Pisten. A wou mer beim Capital investi sinn, dofir hunn ech och eng Motioun matbruecht, Wéi soll de Locataire iwwerhaapt wëssen, wat e Capital investi ass? E kann zwar herno bei seng Mietkommissioun an der Gemeng goen, mee déi hunn déi Informatiounen jo guer net. Dofir hätte mir gären an enger Motioun, dass de Capital investi direkt, wann een ënnerschreift fir seng Wunneng, mat drop festgehalen ass, well soss bréngen engem déi dräi oder fënnf Prozent, op wat ee sech herno wäert eenegen, aktuell am Projet sinn et fënnf Prozent, brénge jo näischt, wa kee weess, wat e Capital investi ass. Da kann een dee Loyer jo guer net bewäerten. Jo, de Wee fir datt d'Agencen elo 50, 50, ass e gudde Wee. Mir sinn och éischter der Meenung, datt de Proprietär hätt missen d'Agence ganz bezuelen, well hien huet. Här Sehovic, et wier gutt, wann Dir e bësse méi roueg wiert, da géif all Mënsch hei am Raum eppes verstoen. Dat wier gutt, iwwel schlecht.
Mir sinn éischer der Meenung, datt de Proprietär soll d'Agence bezuelen, well et ass jo och dee wou d'Konditioune festleet. A wou mer bei de Konditioune vun den Agencë sinn, Mir wësse jo alleguerten, datt déi Agencen heiansdo Präisser froen, déi alles anescht wéi schéin a gutt sinn. Dofir hu mer jo och eng Proposition de loi déposéiert, déi vläicht ënnert dëser Regierung, Viru geet ënnert der leschter leider net, dass en d'Agencë géinge begrenzt ginn op 3 Prozent an de Vente, wuelverstan, a 25.000 Euro als Maximum, well mer och do gesinn, dass op gewëssene Gebitter Abus bedriwwe ginn ass, an dat ass sécherlech an der Locatioun och ze fannen. Dat ännert elo näischt, wann een da seet, dass 50, 50, well dann ass et op verschiddene Plazen nach ëmmer ze deier, och wann een d'Rechnung herno deelt. Et hätt ee missen higoen an dem Proprietär soen, dass deen et ganz bezilt, well deementspriechend hätt e villäicht besser Konditiounen ausgehandelt bei der Agence.

attraktiv bleiwen. Dofir si mir och der Meenung, dass déi Formel, wou agefouert ginn ass mam bëllegen Akt op Locatiounen, och hätt sollte fir eidel Wunnenge gëllen, déi scho gebaut sinn. D'Regierung huet elo deen 20.000 Euro leider just agesat, fir wann et eng WEFA ass. Dat hëlleft zwar verschiddene Promoteuren, hire Wunnenge lasszeginn, mee et sinn awer nach ganz vill aner eidel Wunnengen um Marché, déi domadder net visibel ginn an deementspriechend erëm Wunnenge wäerten herno feelen. Dofir hunn ech och eng Motioun matbruecht, fir dass dee bëllegen Akt, wéi d'Regierung e proposéiert huet, net nëmme wefer ass, mee dass en och op aner eidelstoend Wunnenge kann ugewendt ginn. Méi bedenklech gesi mer, wann d'Regierung aktuell an engem Testprojet higeet an d'Loyeren indexéiert. Am Moment ass et esou, dass d'Loyere jo net dierfen indexéiert ginn, wat mir komplett ënnerstëtzen, well dat wär jo nach dat Schlëmmst, wa op eemol d'Loyeren all Kierzkrigen an d'Lut goen duerch den Index. Mee d'Regierung huet jo elo an engem Pilotprojet, wou si dann higeet a si seet, déi Loyere wou si bezilt, déi wäerten indexéiert ginn. Dat ass fir eis eng ganz bedenklech Pist, grad wann een haut probéiert an mat dësem Gesetz fir e bëssen eng Brems dran ze kréien, datt een elo higeet an seet, mee indexéiere se, well dat wäert ganz vill Leit herno treffen, wann dat herno sollt zur Reegel sinn. Dann zur Kautioun, vun dräi op zweemol, jo, kann een driwwer diskutéieren. Et ass awer och esou, datt mir bekannt ass, datt en och Leit immens vill Schued haten. An do verstinn ech natierlech d'Approche, datt ee seet, mir setzen d'Kautioun erof, well dann ass de Start Net esou schwiereg, mee et hätt een awer misste villäicht drun denken, fir mat den Assurancëgesellschaften eng attraktiv Formel opzebauen, wou ee kinnt kucken, fir dass, wann déi Schied entstinn, dass et herno och méiglech ass, dass de Proprietär an enger sécherer och herno säin Appartement geschützt huet. Well deementspriechend ass et herno esou, wann de Loyer ausfält oder wann herno Schied sinn, kann ee sech déi berechtegt Fro stellen, ob mat zwou Kautiounen et herno wäert duergoen. Do hätt ee sollten op de Wee goe vun enger zousätzlecher Assurance a vun der Responsabilitéit ze iwwerhuelen. Bei de Wunngemeinschaften, dat ass eng top Idee, also datt d'Lëtzebuerg déi Wee géien an et waren, ass immens schued. Ech hätt vläicht och gär an enger WG gewunnt, wéi ech nach méi jonk war. Dat ass eppes immens Flottes, et kennt een et aus dem Ausland, jiddereen, deen e kéier am Ausland war, kennt et. An et ass e Projet, deen effektiv elo muss gekuckt ginn, wéi et wäert klappen, well ech gesinn och do zum Deel, an dat war nach wéi den Här Kox nach Minister war, hat mer déi Diskussioun jo iwwert d'WGen mat de Responsabilitéiten, dat wäert net esou einfach sech gestalten, wéi mir eis dat vläicht virstellen, och wann ech déi Idee komplett ënnerstëtzen. Deemools war zum Beispill eng Diskussioun, wou mer haten, den Här Meisch huet déi villäicht an der Tëschenzäit geléist deemools, den Här Kox huet nämlech gesot, dat wär nach keen Thema gewiescht, si géingen dat awer nach eng Kéier nokucken, dat war mat den Assurancen, wéi déi eenzel Assurancegesellschaften herno hir Verträg wäerte maachen, ob déi Wee géingen. Dat ass nämlech ee vun de Punkten, wien herno deen ass, wou d'Assurancen huet, wou d'Responsabilitéit huet. D'Idee ass super, et ass d'Fro eben, wéi se herno wäert ëmgesat ginn, dass elo schrëftlech festgehale gëtt, also Ier ech an der Chamber war, sinn ech ëmmer dovun ausgaangen, dass et scho schrëftlech wär, well ech konnt mer net virstellen, dass einfach ee mëndlech seng Wunneng verlount oder dass een eng lount. Si frou, dass dat elo endlech schrëftlech festgehalen ass, well dat gëtt béide Säiten endlech déi Sécherheet, déi se brauchen. Dir gesitt, an dësem Projet si Punkten dran, wou een nach an Zukunft wäert mussen driwwer diskutéieren. Mir sinn der Meenung, dass mat enger Präisbrems vu fënnef Prozent, dass een d'Loyeren Net deementspriechend gebremst kritt scho guer net, wann een déi aktuell Ziffere kuckt. Fir eis misst dat herno iwwert eng nei Steierformule gemeet ginn, sou dass een do attraktiv mécht, wann een ebe manner Loyer freet. Well op dee Wee muss ee kommen, et muss een de Leit et attraktiv maachen, dass se hire Locataire manner Loyer wäerte froen. Mir wäerten dëse Projet haut matstëmmen a ganz genau suivéieren, wéi en an den nächste Joren ëmgesat gëtt. Merci.